Selamat betemu baru nuju semua subscriber YouTube channel Panggau Libau. Betemu baru kita ni wai. Ba tampung cerita indu chengkang neh tusun ke Um, dua puluh lima. Nyadi, sebedau aku neruska cherita tu, dulu aku meri besai terima kasih wai ngagai semua kita laban ke udah support channel aku tu, nyentukka channel aku tu udah manggai ngagai tiga puluh ribu subscriber. Aku pechaya, enda mina naka nya aja, tang majak betambah, majak mayuh kitai ba Sarawak ditu, ba luar Sarawak pun mega nemu channel tu lalu support nyukung channel pengawa anak Iban tu. Nyadi pulai ke baru ngagai cerita indu chengkang nya tadi ingat kita wai dini kitai ngelengka ke cerita nya suba senentang sida beji ke udah menang ngelaban ngalah ke munsuh ne pia ne. Nyadi lengka kitai sida beji nya bedin kitai pulai ngagai rumah sida sigai. Rumah panjai sira sigai. Nyadi leka kelu beji nyenau legi kitai kin baru. Nyadi ba rumah panjai sigai kira ke semalam nya deh orang udah nurun ngayau. Nyadi ba rumah panjai nya bisi siku orang bujang ke benama Bayang. Nyadi sigai tu tadi ingat kita ne ke dasuh beji bai beji ngayau deh. Endang ari rumah keti menya ah ku enda mingat eh rumah nya ah rumah sida bujang eh kati nya menya oh bujang nendak ah bujang nendak bujang ngabung nya ingat kita ne ah nyadi tinggal me bini sigai tu tadi ke benama suri laban niki endo sigi nyaga bilik de ba rumah panjai nya bisi siku lelaki nama bayang. Nyadi malam nya wai bayang tak ngayap suri wai nyi suri ntadi bini sigai sigai ntadi nadai derumah laban sigai udah enggau sida puja nenda puja ngabung sida beji nurun ngayau munsuh meda ke bisi peluang ngalai awak sigai nadai derumah dia meh tadi bayang lalu ngayap suri. Kitai mulaika cherita tu baru suba engka enda bisi kena sebut deh. Sebedau Suri tu suba jadi enggau Sigai. Nang Bayang tu ke pangan Suri suba. Tang laban Bayang tu bedau bisi dengah orang kelia enti kitai bedau bisi dengah. Nadai orang apai indu ka kitai. Baka nya kami laki suba deh. Laban ke Sigai tu suba nang sigi orang sikar orang berani udah bulih dengah. Dua dengah iya suba nya alai lebuh maya Sigai ke nama sereta nanya ngagi bilik sida Suri dia indai Suri nguapai Suri sigi setuju ngambi Sigai nyadi ke menantu sida iya. Oh nama deh. Laban ati Suri enggau ati Bayang tu suba bedung pangan disatup ke orang jadi Suri enggau Sigai nya meh kebuah suba agi belala bendar ati keduai ke pangan nya tadi. Gaga bendar mati seduai iya, iya ga sigai enda enggau orang nurung ngayau, baka ke meri seduai peluang alai begulai mantupka pengerindu ngagai pangan diri deh. Lebuh maya orang udah tinduk malam nya, dia deh bayang pan lalu ngayap suri laban nemu suri kediri tinduk ba sadau din enda begulai nguntua iya ba baruh ba bilik dia deh. Bayang enda muai awak iya kena iya muas ke diri laban udah lama nganti awak ke mantup ke pengerindu enggau sulu lama iya suba iya nya Suri. Uhh datai iya ba peninduk Suri dia iya pan lalu ngerak Suri. Dani wai Suri. Tu ambai lama nuan bisi datai malam tu ngabas nuan kitu. Pia ko Bayang nelai Suri ti agi tinduk jenak singit tunga ke sepiak kiba. Nyepi diri berang ti bisi tegusa orang lalu bisi ninga sangap nyawa orang bejaku ngerimbai Suri. Dia Suri pan lalu dani. Iya perlu nyaut sangap orang nya tadi. Sapa meh kita ke ngerak aku ti tinduk jenak raya tu bah. Pia ku tuda Suri muchau nyepi diri ke degerak orang laki. Suri palu ngeliat lembau endar ke tuda tuai angkat laban ke dani tengah malam nyadi ke benung jenak endar nyamai enda tinduk meh chelap ke nyau. Bayang ti meda ulah Suri ti ngeringut gali ngasuh darah bayang miki kepala oi anak agi meda kain niti nampal tanah merekah enggau Suri nyu kelisi ngayan ke pas burak ngupak umbang danjang ke senayak api lampu temaga. Nyii. Pengudah Suring duduk tadi iya perlu belubang jelak kelaka mata iya. Malik iya meda itak bayang amai lama iya suba duduk nunga iya udah ba dalam kibung dia. Nyi. Asai ke mimpi wai tudah Suring meda bayang tak ngundang perindu iya malam nya. Apu. Di nyepik wai bayang. Kati ke di nemu perindu aku ditu. Kati enti entua aku nemu legi parai tua dikemutang ke orang. Pia aku Surio ai, kesal mimit ati iya takut enggai ke ditemu entua iya ke benung tinduk bila besai baruh din deh. Iih, anang ditakut, nadai seduai nemu dik degayap aku tinduk besadau ditu deh. Benung jenak seduai tinduk tadi. Nadai seduai nemu pengawa tua ditu, anang dik irau sulu. Nama utai ke nakut ke dik bisi aku enggau dik ditu. Enti entua dinemu jadi ketua, pia ko Bayang mujuk Suri lalu nyium jari Suri nyi. Suri baka orang ka agu wai nitih nama utai ke penemu Bayang nya tadi. Nadai entu mayuh jaku Suri wai laban iya sigi enda nulak penatai Bayang malam nya laban iya suba nang sigi ngasai jadi empu Saleh laban nerima sigai mayai agi pangan enggau Bayang nyi. Oh nama dei bayang lalu nyium merap suri indu ti enchuri tangkai ati iya ari suba suba nyentuk ke diatu. Indu ti ke gayap iya lebuh maya suri empai belaki suba. Suri semina ngetat kediri ti berap bayang laban ati iya mega rindang sereta enda nangi agi. Ngali meh seduai iya wai bela besendi malam nya ga chelap Suri penalu ngali kediri wai enda moa danti agi nya bayang nyu enda ulih ngetat ke ati diri kedap iya majak ngepam darah niki kepala ngasuh ati nyu enggai badu agi nya jari kanan bayang enti bejuruk pemechal tusu bini orang enti kengerigang lalu ngama buah kubal tusu meda pemesai labu binjai ti suah ditimpai bujang apai nya. A Jari kiba bayang enti bejuluk jari butang penyagam lubuk dalam rumba pabu ai kerangan lalu nyagam undai selepak batang ka bisi undai rajang ti tau empa di tanah enda dibai ke rumah. Suri enda nagang semina ngetat ke pengangat banding tubuh bayang. Jari liut enggai suri meransan tudah bayang ngusai ke batu pemansai dipendai peda tachemerik wai munyi kain urai indu ribut muput muting mulai menua kudi biau balai numbang ke kayu rebah ngupun tanah pan rarat nerusul tebing ai pan bah gelumbang ngampuh ke emperan tanah mali bayang nanya penanjak ai semput disintak majak pandak bebuli majak nyadi nginsap darah ai anyun. Ooh peda datu buah suri wai majak lama majak lemi tapa majak ngelengkup mabuk tubai anak apai jari majak maut punggung bayang nyepi majak lemi tulang ditinggang tubuh lempung bayang nyepi diri majak tipuk lengan suri bayang pan ngerigang ngedang ke urat betis sukat guai datai ba penyangkai enda memukai tang mutah mikan bangah tubai anak mensia anak uda ti bangat ransi ngenyati sungai ai nyadi seduai bela besengah udah nanjak ai besai. Ari pan dini hari malam nya wai alai seduai bela ninduk kediri gali besendi betipan jari nyentuk ke pagi. Iya meh manuk engkukuk bayang penelu mulai kediri enggai ke temu apai enggau indai sigai iya ke ngayap bini orang. Lebuh maya bayang pulai, bayang tu tadi ngira diri empu selamat nadai ditemu entua sigai. Tang enda mukai-mukai, indai sigai meda senayak orang laki mansa kibung iya. Datai ari sadau nyin lalu pansut ke ruai. Nyi lapa deh udah meh pengawa Suri tu temu orang ne. Ati iya belabuh anak entu nyamai wai ninga pintu utak semitak endur orang pansut. Nai! Mensia nya? Enti iya buyu enda pantut iya pansut ari pintu gerinti pansut ari penyan. Pia ku indai sigai enda nyamai ati. Mata Entari endang sigi udah terang bendar enggay tindu agi laban meda senaya orang mansap kibung seduai iya. Enda patut ga bini dum ngayah ke dum, lebih agi dum enggau orang bejalai baka tu. Pia ku Saga mati inai sigai wai agi bejaku dalam ati tadi deh. Aa mata inai sigai lalu enggay tindu agi iya ngerunding ke anak iya ti enggau orang ngayau din. Anak iya ke sigai tadi benung berambun bebunuh ke nyawa. Enda bangat lama udah nya, dia iya lalu meda ga senaya menantu iya nurun nuju pintu ruai sida iya lalu nambit pintu nya. Iya tadi enda munyi wai ngaga diri empu tinduk ngagai ke menantu nya meda enda tinduk dia. Udah nya menantu iya tadi lalu ke dapur laban deka berapi nanggar ka asi. Ati indai sigai nemu kita wai. Asai ke dipandam, enda nyangka menantu iya bangat tang ngembuan ulah ti ngemaluka sida sebilik nya. Enda maku nemu deh wai ngelama tu mati salai pala pumpung meda adat chukup madas ngelama tu. Jaga di malam legi aku mansik pengawa di endu. Pia ku indai sigai, beketup sima begedi enggau ulah menantu iya ba dalam kibung nya tadi deh. Laki ke besepiak majak bekuruh enda nemu bini ke deh dani. Enti anak aku bisi nama-nama, aku sigi enda ngampun ke menyalah nuan tu. Gaga endar ngaga ulah ngiga dengah ba anak aku ne. Pia ku enda isi gai. Asai deka nyengkam mua entua iya tang iya nyabar diri laban iya bedau ulih mansik utai ke betul deh. Enti amat utai dipeda sereta disaga mati iya, Sigi dikemutang kia menantu nya awak kapai indai nemu diri ngembuan anak ti bangat jai ulah baka nya. Nyadi peninga, ambi kitai tu nyemetak agi deh nyadi suri tu suba nguai ngagai bilik sigai. Baka nya ke nya suba laban sida sigai tu suba nanya indu sida apai enggau indai sigai tu lalu ngambi suri tu suba nguai ngagai bilik kia. Baka nya kiau. Nyadi. Bala peninga nye pandak ne. Nak kati ke deh. Nak ka tu aja udah dikarang pengarang kita. Baka ni ku ka nambah ka lagi deh. Jadi ba tusun ke 26 ila kita deka nemu. Ulih kena indai sigai tu nangkap pengawa menantu indu iya nya. Bah. Baka ni ke. Sigai nya ila deh datai mari ngayau deh. Nya nama penyadi sirai tu ila deh anang anang sida tu nya berkat baru nya bekayau bebunuh baru nadai meh kitai nemu au. Nyadi bala peninga semua enda ningat au tampung cherita tu kena ke hari empat tu ila pukul tujuh pagi sedia agi taau aku deka mansut kiai ila. Nyadi nya aja ari aku nya admin china panggau libau nya bujang pegari sigat semat selalu belala asai nuai ila kitai betemu baru. Bye bye.